Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa
oh. Hati twabashemerererwa ogundi murundi. Mwebare kubaho. Mwebare kureeba, mwebare kuhurikiza, mwebare ku komentinga tukagaaniira we and we interact. Hati twine enshonga eri at hand, na ndashaba ngu oyeyanjurire abahurikiza n'abareebi reero tutandikire aho. Enshonga eri at hand ni nkuru munonga. Abaine-Ruhanga Paul Twesigye, enshonga eri at hand neeha? Enshonga eri at hand n'egi, hati twine cases nyingi. abarahitsya emyaka ya ritayamenti, bakihisya emyaka ya ritayamenti bakaza kugaruka omuka bakashanga ngu omuka gu tiharategyekwa omukazi kandi omukazi aija ayegaitaho n'abaana bategyeka eka oshanga omushaija omuka takiine ki bugambiro kandi oruredi buti aritayaringire takiine ahandi hokuza so oshanga omuka takiine butegyeki abaana na nyina bakwatanisize bari kutegyeka eka y'omuka. Kandi ekyo ekintu kiranzire twena abingi tukirimu. Nawe waza kusindika akasente omuka orakasindikira aha simu ya maama. Waza kukora ki omuka y'omushaija sho orabize esente z'okuyamba omuka ozirabize aha simu ya maama. Eventually torikuretera nyoko ya leadinga sho. Hati enshonga egyo eb esipuredingire munonga, yaakwata kandi abashaija baingi baafuka juba ahabwa situreesi, ahabw'akajoogo, tibakiine maani, yaasiga arasigariza ogwo kuza nk'aha kabaara aho niho aragirira obusingye kwonka omu ka obusingye tibukigize ki, tibukiriyo. N'enshonga mpango Eh, kwonka eki ndikukigambaho n'okugira ngu n'ekintu kitahikire Mm. ahabw'okuba imwe baana mwe abarikujooga ishwimwe we Ruhanga akamwesiga ngu abe niwe yaabazaara okumujooga nikimanyisa ngu noojooga Ruhanga Mm. ru yareeta okugaya shu Mm. oriyo noogaya Ruhanga and of course repercussions hariho empeera y'ebyo byona Mm. kwonka abashaija abaingi abamwe no- omushango ogu n'ogwanyu ekirikubareetera abaana na baanyinabo okuhitsya obwire bakabehindukana.
Ahabw'okuba emirundi emiingi, yes, oriyo nookora, Euclid yaatugambira ku erikuba eri retirement time hati oruhire, kwonka ebyo obwire bwoona obu waakozire okakorera eka yaawe, okakorera abo baana, okakorera ogwo mukazi, ebi waabaire noobaha bikaba otabibaha iwe nk'omushaija, fiizi, n'aha ishomero zikazitwarwayo nyinabo. Abaabaire baagyera omu boodingi, na vidiyo VD, visiting, ni- ni nyinabo owaabaire azayo ti iwe. Mm. Enkiiko z'abaana omu mashomero, ni nyinabo owaabaire azayo ti niwe iwe. waakubajweka akasheeshe. N'obu oraabe niiwe orikureeta egyo funding yoona omuka ezi sente niiwe orikuzireetamu, Mm. kwonka abo abaana obuzaare bwawe nabo tiburiho. Kandi ku waakuza kukyetegyereza, naturally omu buhangwa bw'abantu tihariho mwana otakunda ishe munonga munonga. Omwana reero nka baaba baatandika kugyenda, weena omushaija na n'omukazi we nibabaasa kwija nibataaha omu ka, omwana aho omu nju naija kubabugabugana kwonka naaraba ahari nyina naaza owa ishe.
Ahabw'okuba abaana omu buhangwa bwabo bakunde abashaija, bakunde abaishebo munonga munonga. Kwonka along the way bakiba bariyo nibakura, bari ebi barikwenda byona nibabyiha ahari nyinabo. Omwanya gw'okugambira ishe agambira nyina. Ahabw'okuba ishe obundi tariho nyina akaza kukora. Kasha ebi eby'okugira ngu omushaija oshanga ari nka Kampala arikuronda orwigara. Kasha nikwo okwo naaza nagira ngu obundi omushaija akagyenda yaaza kukora. Kwonka niinyebuuza nookorera ki ku oraabe otarikukorera abo baana? ku oraabe esente ezi orikukwata noozita ei otarikumanya ei zirikuza. Ku oraabe otaine buzaare n'abo baana eki orikukorera n'enki. Ku orikuba okiri muto okiriyo nookora nooba nooshusha oti nikwo biraaguma. Kwonka oyebwa ngu hariho obwire obu burikuza kukuhikaho amaani okashanga ori omuka oshutami nooyetenga ow'okukureeberera. Yes okaba nookora sente zikaba niziija zikahwera abo bantu b'omuka kwonka obuzaare bwanyu tibwayombekwa ekirikumanyisa ngu Obwo bwire obu oraabe ori ahansi otaine maani tihaine ou oraabe oine. Eventually n'endwara yaakuba eri haihi kukira neekwita. Kandi obundi abo abaana baatandikire kukora sente nabo baija bakora nk'oku waakuzire bataba oku waakozire bataba nibo baija bakora nk'oku waakozire. So system egumizamu neegyenda omu maisho y'abashaija abarikufa batahikize bwire. Haza omu Baibuli harimu omugisha Ruhanga arikugira ati, Ndyakuheereza, ndyakuha omugisha ofe obwire bwu oshemereire kuba ofiire. Emyaka yaawe ngiijuze, ofe emyaka yaawe eyijwire. Kwonka abashaija hati nibafa juba munonga munonga ahabw'okuba tibaine, omuntu omwe akagira abashaija tibaine bantu barikubakunda. Ngu kwonka abakazi. embwa abaana abo baine abakubakunda unconditionally kwonka abashaija tibabaine. Ondiijo yagaruka yagira ngu abashaija bari nka tractor gye ya katapira nekora oruguuto niyo erikuruhinga bakarukora bakaruheza kwonka rwaheza tibakukiikiriza kururabaho nari abashaija nikwo bari nibakora Bombeka ago maka obwire bukihika abaana n'abakazi baabo bababinga ahabw'enshonga y'okurugiirira ngu omukazi n'obu araabe ataakujwekyera gye kwonka niiwe wenka toreejwekyeire gye na n'abaana baawe. N'abaana baawe nibo orikukorera na n'omukazi waawe kwonka obuzaare bwawe nabo ni burungi munonga kukira ebingi ebi orikubaha.
ogwo omushango gurakwata abantu bashatu. Gurakwata eisheeka nk'oku waagukwata okagwegyekyeria eisheeka kandi gwe gwenyine naagureeba. Okutsigaho eka otabe purezenti omu baana, otakore ki, abaana baraza kukura batari baawe Because omwana kuba owaawe kiramanyisa yaakushwa, yaakushwa emitwarize, yaakushwa emimanyire y'ensi egi, mbwenu waabeegyesa ensi oku oku bashemereire kugitamburamu. Yeah. Kwonka waabatsigira omukazi abaana ti ba waabo, tiwaabakuza, tiwaakura nabo. Then omushango ogundi guri aha bakazi, The credit should always go to the father oba wa oba wareeta ki oba wareeta obugaito na wabubagurira make sure abo abaana basiimiire kandi eki mukitware serious bakyara baitu make sure Eki bakukira ku attributingira abashaija kukira eki abakazi bakukora munonga eki bakuheereza abashaija Mm. n'okuteera abaana. Ii, oshange ori aho ngu ngu haza ndagambira Ngu sho ndagamba ekyo nikyo bakubasa kubaho. Tihaine omwana orikukunda ishe ngu ayange nyina. Kwonka abaana abarikukunda ba nyina obwire obwingi barangabisha. So it is in order ku omushaija kuprovidinga. So oteete omu kishwani ky'okuprovidinga iwe mukazi we, you will not get a blessing from the Lord because the Yes. set up is iwe nk'omukazi you are supposed to raise these women, these children for the man. Yeah. So ogwo omushaija otamudigradinga because abo abaana abu orikukuza mu ngyero egyo barikumanya ngu ishe taine mugasho. eventually nabo tibaragire mugasho, tibarabe bashaija bahami, tibarabe bakazi bari kuja kwombeka amaka. Then ekindi ogundi omushango guri aha baana, itwe abaana abakurakuramu abagira akasente ngu ngaha turakunda maama and by the way let me tell you this, iwe mwana iwe oryoka orikutekateka ngu orakunda nyoko, nenda kukubarira amazima, nyoko toramutorinde.

Mureke tworobe tumanye ngu amaka omu turaruga mukuru waago ni taata. Waaba oine eki orikwenda kutwara omu ka egyo okukirabiza omu mikutu endiijo, that is very wrong, actually it is like nk'okutaaha omu ihanga otarabire mu rightful borders, ori ori omuheekyera, ori ori an intruder. Sente zimuhe Ku atwire arareeberera nyoko, nikwo oraaze kumureeberera sitiiri akaba naaheza okunywa. Reka kuziha nyoko, nyoko akategyeka sho. Sho ogwo omukyeno by the way, I ever met a couple, ti couple, omushaija arikutongana, arikujuma ishe, taata n'omusiru, taine magezi, naamugira nti kwonka yu ebi orikugamba ori kubyetegyereza? Ati taata akatutsigaho, atuka, oratoorama tukakungaanya sente itwe aba famire, twaziha taata ngu ayombeke enju. yaazitasamu ondiijo mukazi Mm. nangwa kya- kyahurika kikabi yari omushaija akakora kubi munonga namubuuza ati hashi akamutaahiza ki ati manya ati tukagyenda ati maama yaatugira ati enju ngu ekuzire ya- twayekungaanya twayerondamu akasente twagira ngu taata ayebumbire purojekiti shwa akaba arimu omu kutandika egyo purojekiti kugira ngu nande enju nsya ati haa ati kwonka itwe tu itwe nk'abaana tukaba turenda eka erareebekareebeka so eventually abaana baayenda ku Ishe ayebembera ekintu kwonka ayibo bakivugire. There omushaija akaba ari threatened. Yeah. Egyo enju akaba atarigitegyekera. Yeah. Egyo enju akaba ata-. So ku naahikire naamugira nti, Imwe nimwe mwareeteire esho ya, Yaashwera. yaashwera ondiijo mukazi. Yeah. Ati nimwe mwaabingire esho omuka. Yeah. Ah, yaabanza yaayenda kunkaza kwonka ku naakimushoboororiire, yaakihurira ahakuba nawe amaka ge gakasheenyuka. Yes.
Gakasheenyuka, akaba yaamara kubanza kungambira eby'ekubisha enkye, naamugira nti, Okubinga sho omuka, kugira ngu nabwo tokyateekateeka ngu n'omusiru. Nikyo nabwo tikitumire n'amaka gaawe gaarema Gaawe ahakuba gaafa. toine n'ow'okwebuzaho na hati. Yes. Okyateekateeka ngu shoona omushema ahakuba mukamubinga omuka akaba atakibaasa kutegyeka omu nju egyo eyaayombekwa abaana na nyina. N'obu orikuba nooreeba ngu hati otungire bingi ebi ebi maybe sho atarabwine, kwonka obitungire ahabw'okuba sho akakuzaara. Hariho omwana nkaba nimpeera omwana omu bibande bingi, mbwenu ku nza kukura mpurira naaganiira na bagyenzi be bahunga mpurira yaabagira ah hati nyowe taata naantama ati akaba omusinzi ati kukira akagira ati ka taata nikantama. Ogwo omwana omwaka ogwe nkamushitamisa omwaka gwona gwahwa nkamugira nti toza garuka mu ishomero okutsya ahu ndamanyire ngu emicwe yaawe yaahinduka. Ku orikubaasa kweta sho ka taata. Nyowe orikuhera fiizi nooza kunyeta ki? Mbwenu nooyenda kumbiiha ngu nyowe noonkunda? So naamugira nti, Taaha oze omu ka, nyenda okore purojekiti emwe, ohinge enyaanya ozireeberere kandi ogume oze aha baara buri mwabazyo obugane sho omureete omu ka. Buri mwabazyo, go there, pick him, bring him home. And he did it, omwaka gwahwa naamupanishinga nti ogu gwahwaire, bampeereza ripooti oku byagyenzire. Kuruga obwo omwana nangwa yagaruka omu ishomero hati akaheza yunivasite ariyo nakora. Kwonka okuruga obwo arikuza aha bara kwiha aha ishe, akapikinga omukago na n'ishe. Ishe yaheza kumanya ngu omwana yahika omu kyanga, n'obu akuba atsindiire nkahi, narugayo aija ahabw'okuba okuruga aho akamanyiraho ati omwana wangye nankunda kandi n'omwana nawe akamanyiraho ngu ishe n'obu araabe yaasinzire. Mm. Nyowe nkagambira omwana nti torikumanya ekyatumire sho naaruga omuka akaba omusinzi. Mm. Noobaasa kushanga nyoko yaamubingire, Respect him, eh, none yaabura the rest, you kumurisipekitinga, don't yaabura kumuheereza eki ashemereire kuba naatunga nk'omushaija. Ekyo omushaija yaaruga omuka yaagyenda yaaba omusinzi. Imwe yaabakoramu kampeyini yaabagira ngu sho akasiisikara, ku nuuya nyoko obundi niwe yaamubingire. So abaana

Nyowe nikwo oratwazibwe ogire kutaho omuka oshushe omuka omuhereze enkumi itano then nyoko akaba ashendekize mukamwongyera ekyetano be careful nyoko akagaruka omuka direct akatandikira ahari za nkumi itano titwine mwonyo titwine ki eventually eka yashu orikugivuruga neyawe eryavuruga be careful mureke tube careful tutandike erizooba tutandike kukwata gye ba taata beitu. Na ba maama bitu tutabeebwa. Eh. Tutateekateeka aha manya ari ati, aine emize. Mm-mm. Nyoko taine mize, nyoko tagira mize. Nyoko nikwo ari, nyoko ni nyoko, sho ni sho. Make sure oku arikwenda muhandoringe. Ku oraba orabaasa kukwata gye omwana waawe ari aho ari muto, n'emize yoona na ki na ki, n'emi n'emyeririze, n'okwesheeshera,